Mirovî dipirsa navê mirovî ke navê welatan em çawa bê jêkê tu ji kî derê yî hêjmar ji yekê heta sedê tu çend salî ev tişte hemû me beşa sisiyê de bê ka em lê vegerîn gî jêr çêke beyî em beşa çarê dest pê kin. Ez ê hêjmar gî bêj me û hîn bêj ka kî ji va hersiyê de dikevin ser şaşî. Go ji ro ki Go ji ro ki.

Nî ji nana. Tay des. Me pirskê ka ti çend salî ji yê te çend e bi şêweyekî fermî û yên min vegerandî got emê min bîst û heft sal e. Nî ji nana. Say des. Bî demê dersa neh. Ev her du zilame ê ki navê wi Tanaka û yê dîtiş jî navê wi Jon e. Tanaka ê pirskî Jonkê dibêje

Me got wa mijara sereke ya hevokê ji me re diyar dike. Çi got piştî mijara sereke tê. Nan me got çi? Dês me got taliya hevoka navîndî tê ya sabit an got cumla ismiye musbeta û ka nîşana pirsê ye. Ez anî no hîn dibêjin te tiştek ji bîr kê ev no çi ye tê de? Ev no Bijnê amara xwedaniyê an jî edat milkiyê. Em bi John Sanno bên wa ban ku an ku jimara telefona Hezretê John. Yan jî John Barês. Em pê no dizanin ku em behsa jimara telefona John dike ne ya kesî dî ti. Eger no tu newe me nizanî ka em pirsa pirsa jimara telefona kî diken. Me go pi no piştî John san hat nexwe em behsa jimara telefona John san diken. Me amûrek dî jî beşa yekê dabê tî bîra we çûyî? Belê. Û me got ew çi dike? Û jî lê kir bi kirdeyê ve dike ango fiil û mef'ul ê ku di ve dike. Me divê vêca em bizanin ka jonsan ê çi lê vegerin tê, ê çi li tana kesan vegerin tê. Ew jî got weta şîno dê niwabango we

Wa got, Min çawa nivîsî wisa ne tê nivîsandin, ji milê çepê ve çar û çar wê tê nivîsandin û eger du anê sê anê yek taliyê me mîni tune. Wa got, Vê mînakê de zêro û kiyo û mam tune çunku ta ewilê va wîn. Û wa got, wa dît ku em ji me re êko êko dibêjin yanî em nabêjin neh sed û sih û şeş anê hezar û heft sed û pêncî û du ne em em yêko ji me re êko êko dibêjin. Çawa me got? Me got zêro neh êk êk do do şaş şaş heft heft. Me wisa êko êko got. Hewsa tê gotin. O bel gon o hinik ji wan pirs dike ka hejmarê çar û heft û neh mokî gê ji wan bi kar tîne bi telîfonê de. Wa got hîn bel got ve ve dît çawa hatin gotin her sê jî. Heft ji ber kes nexeltine qeba ê çî û şî çî de nana tê gotin û çar jî yon û neh jî kîyu û sifir yan jî çinne jî tê gotin zêro. Gel tê ew xwe navê giyawiya ya Japonî hê dibêjinê rê, rê. Li gelek alem zêro bi kar tînin. gelek kes zêro bi kar tînin yanî hişt zêro bihtir dikin. Ka cî em mînakî dî jî bûn Li vidê du jinin yan jî du keçik in êk navê wê Sakura yê û ya dîtî jî navê wê Mio. Vêca Sakura ê ji Mio pirskê ka jimara telefona te çi qas e? Ê çawa jê pirskê? Belê,

Hîn ji bîr nekin ev xeta neqeba hej her çar hejmara de nuh dibêjige no. Wisa no navê wê no tê gotin. Ka cî em hin mînak se amûra xwe danî bûn. Nuh çawa bêj tê lênoska min yan jî deftera min. Me û zanî min yan jî ez ango wataşî. û lê nûsk me berî nuhu biye ew jî no to, no to, be lê nûska min ê çawa bê gotine? Belê, wata şîno, no to, wata şîno,

wata şîn û kas e. Kurdî û Japonî vê tiştê de bilek va jî yê yek û din e. Yanî bi Kurdî de em navê tiştê dibêjin û nîga cî navê dibêje. Bi Japonî de na. Em ewilê jî nav dibêjin û nîga navê tişta dibêjin. Ha, dersa yekemîn ya beşa çarê we çawa dît?